Дыууадӕсӕм сӕр Ӕмӕ арвыл фӕзынди стыр ӕвдисӕйнаг, йӕ дарӕс хурӕй кӕмӕн уыд, ахӕм сылгоймаг, йӕ къӕхты бын мӕй, йӕ сӕрыл кады худ дыууадӕс стъалыйӕ. Уый уыди сывӕрджын, ӕмӕ хъӕр кодта фыррыстӕй, уымӕн ӕмӕ ралӕууыдысты йӕ арыны хъизӕмӕрттӕ. Арвыл фӕзынд ӕндӕр ӕвдисӕйнаг дӕр, ӕртхуыз стыр залиаг калм авд сӕримӕ ӕмӕ дӕс сыкъаимӕ, йӕ сӕртыл авд кады худимӕ. Уый йӕ къӕдзилӕй расӕрфта стъалыты ртыццаг хай арвӕй ӕмӕ сӕ ӕркалдта зӕхмӕ. Залиаг калм лӕууыд арӕг сылгоймаджы раз. Куы ныййара, уӕд ын йӕ сывӕллоны куыд бахӕра, афтӕ. Сылгоймаг ныййардта ӕппӕт адӕмты ӕфсӕн лӕдзӕгӕй чи здахдзӕн, ахӕм лӕппу. Ӕмӕ сывӕллон ист ӕрцыд Хуыцаумӕ. Хуыцау бадӕн кӕм ис, уырдӕм. Сылгоймаг та алыгъд ӕдзӕрӕг бӕстӕмӕ. Хуыцау ын бынат кӕм ӕрцӕттӕ кодта, уырдӕм. Уымӕн мин дыууӕсӕдӕ хсӕй боны куыд лӕггад кӕной, афтӕ. ӕмӕ уӕларвы уыди хӕст. Михаил ӕмӕ йӕ зӕдтӕ хӕцыдысты залиаг калмимӕ. Залиаг калм ӕмӕ йӕ зӕдтӕ дӕр хӕцыдысты, фӕлӕ баззадысты састы бынаты, ӕмӕ сын уӕларвы бынат нал уыд. Ӕмӕ стыр залиаг калм, хӕйрӕг ӕмӕ сайтан кӕй хонынц, ӕппӕт дунейы чи сайы, уыцы рагон калм ӕппӕрст ӕрцыд йӕ бынатӕй. Йемӕ йын зӕхмӕ раппӕрстӕуыд йӕ зӕдты дӕр. Ӕз фехъуыстон, уӕларвы хъӕрӕй цы загъдӕуыд, уый. Ныр ралӕууыд, нӕ Хуыцау кӕд ирвӕзын кӕны уыцы рӕстӕг. Йӕ тыхы ӕмӕ паддзахиуӕгады, йӕ Чырысти ӕлдариуӕгады рӕстӕг. Уымӕн ӕмӕ раппӕрстӕуыд Йе фсымӕртыл цъыф калӕджы, ӕхсӕвӕй-бонӕй сыл нӕ Хуыцауы раз цъыф чи калдта, уый. Уыдоныл фӕуӕлахиз сты уӕрыччы тугӕй, се вдисӕнады дзырдӕй, кастысты мӕлӕты цӕстытӕм. Фӕлӕ сӕ цард ӕвгъау нӕ кодтой. Уӕдӕ райут, уӕлӕрвтӕ ӕмӕ уӕлӕрвты цӕрджытӕ, додой сӕ сӕрзӕххӕн ӕмӕ денджызӕн. Уымӕн ӕмӕ уӕм ӕрцыд хӕйрӕг мӕстӕлгъӕдӕй. Рӕстӕг ын бирӕ кӕй нал баззад, уый зонгӕйӕ. Зӕхмӕ кӕй раппӕрстӕуыд залиаг калм уый куы бамбӕрста, уӕд зилын райдыдта лӕппу кӕмӕн райгуырды цы сылгоймаджы фӕдыл. Уӕд сылгоймагӕн лӕвӕрд ӕрцыд стыр цӕргӕсы дыууӕ базыры. Ӕдзӕрӕг бӕстӕй йын цы бынат уыди, уырдӕм калмӕй бамбӕхсыны тыххӕй атӕхынӕн. Ӕмӕ йын уым лӕггад кӕной рӕстӕджы, рӕстӕджыты ӕмӕ рӕстӕджы мбисы дӕргъы. Сылгоймаджы фӕдыл калм йӕ комӕй рауагъта цӕугӕдон, куыдӕй аласа, афтӕ. фӕлӕ зӕхх баххуыс кодта сылгоймагӕн, байтыгъта йӕ ком ӕмӕ аныхъуырдта залиаг калм йӕ дзыхӕй цы цӕугӕдон рауагъта, уый. Залиаг калм смӕсты сылгоймагмӕ ӕмӕ ацыди Хуыцауы фӕдзӕхстытӕм гӕсгӕ чи цӕры ӕмӕ Йесойӕн ӕвдисӕн чи лӕууы, сылгоймаджы уыцы иннӕ цотимӕ схӕцынмӕ.